Helo bawb, rydyn ni ynghylch meithrin Bro Alun yn Wrexham heddiw. Mae plant Bro Alun yn wych am ailgylchu. Dyma nhw. Mae Dewin wrth ei fodd! Edrychwch ar yr holl bethau sydd wedi cael ei ail ddefnyddio yma. Be nawn ni yn y cylch meithrin heddiw? Creu yn y cylch. Mae'r plant yn creu potyn planhigyn gan ddefnyddio poteli plastig. Syniad gwych! O! Mae'r papur wedi gludo i dy fys. Wpa days! Mae'r botel wedi ei haddurno. Nawr mae angen pridd a hadau er mwyn i'r planhigyn dyfu. A rhoi digon o ddŵr i'r hadau. Dyna ni. Rŵan mae angen gosod y botel yn yr haul. Da iawn bawb am ailgylchu. Hwyl fawr!

Dewch i weld ein ffrindiau bach yn y Goedwig Fawr. Bore glân o gloi! Helo bawb! Mae'n ddydd Gŵyl Dewi, nawdd sant Cymru, ac mae llawer o blant yn y Cylch Meithrin yn barod i ddathlu. Mae rhai yn gwisgo coch, cennin Pedr, neu wisg Gymreig yn arbennig ar gyfer y diwrnod. Ww, drychwch, mae'r plant yn paratoi cawl llysiau. Pa lysiau fydd yn y cawl? Moron? Nionod? Tatws. Cennin. Sut mae paratoi cawl? Yn gyntaf, mae angen golchi'r llysiau. Nesaf, torri y llysiau yn ddarnau. Dyna hwyl. Gofalus gyda'r gyllell. Nesaf, cymysgu'r llysiau i gyd mewn powlen. Da iawn chi yn helpu'ch gilydd. Ac yna, ei rhoi mewn sosban. Mae'n rhaid aros i'r cawl i gynhesu a choginio. Mae amser i wneud ychydig o gelf cyn cael cawl. Beth am ddefnyddio y llysiau gwastraff ac ailgylchu? Mae'r plant yn defnyddio'r llysiau i beintio. Dyna hwyl. Oh, mae paent ym mhob man. A mae paent ar dy ddwylo di. A angen golchi dwy locyn bwyta'r cawl. Da iawn chi. Mae'r cawl yn barod ac mae'n edrych yn flasus iawn. Da iawn chi gyd, blant. Di gwyl dewi hapus bawb. Helo, Lowri ydw i, a dwi yma i ddarllen stori gyda Dewin a Dodi. Mae Dewin newydd sôn am y tro a aeth i'r cylch meithrin a darganfod hadau hyd yn ei het. Dewch chi ymuno. Dyma stori Ffrindiau'r Goedwig. Mae plant y Cylch Meithrin yn edrych drwy'r ffenestr. Mae 'na rhywbeth mawr crwn yn yr awyr ac mae'n dod yn nes ac yn nes ac yn nes. Beth ydi o? O! Bala lŵn ydi o! Mae Dewin a Dodi ar ei ffordd i weld y plant bach. Dyma nhw. Helo, Dewin. Helo, Dodi. Mae'r plant yn gofyn i Dewin os oes ganddo rhywbeth yn ei het heddiw. Wel, dewch i ni gael gweld, meddai gan rhoi ei law yn ei het. Mae Dewin yn tynnu pecyn o hadau a photyn blodau allan ohoni. Hmm, nawr te, beth wnawn ni gyda'r hadau yma? Rho nhw yn y potyn blodau, Dewin, meddai'r plant. Fe fydd planhigion neu flodyn pert yn tyfu wedyn. Syniad da, meddai Dewin. Felly, yn araf bach, mae'n gosod yr hadau yn y potyn. Ond does dim byd yn digwydd. Mae angen ychydig o help ar yr hadau, meddai Dewin, ac mae'n tasgu ei sêr bach hudol dros y potyn. Pawb i gyfri i bump? Un, dau, tri, pedwar, pump! O! Edrychwch! Mae'r cylch meithrin wedi troi yn goedwig hardd! Mae coed gwyrdd tal ym mhobman! Mae Dodi'n dechrau cyfarth yn llawn cyffro. Be sy'n bod, Dodi? Wyt ti wedi gweld rhywbeth? Edrychwch! Mae Dodi wedi dod o hyd i wiwer fach. Mae'r wiwer fach yn rhedeg fan hyn a fan draw, i fyny'r goeden ac yn ôl i lawr. Mae hi'n casglu cnau ac mae Dodi yn ei helpu. Mae Dodi a'r wiwer fach yn ffrindiau mawr. A beth sydd yn cropian rhwng y dail a'r lawr? Mae'n snwffian ac yn crensian ei ffordd tuag at y plant. Draenog bach pigog ydi o. Helo, Mister Draenog. Sut wyt ti heddiw? Edrychwch ar Dewin. Mae holl adar bach y goedwig wedi glanio arno. Mae un ar ei het a rhes ohonyn nhw ar ei freichiau.

Mae pawb yn cael hwyl yn y goedwig yng nghanol yr holl blanhigion a blodau gwyllt pert. Mae llygod bach llwyd yn byw yma a phili pala lliwgar yn hedfan rhwng y brigiau. Wel, dyna le braf yw'r goedwig, meddai Dewin. Mae'n llawn rhyfeddodau. Mae Dewin yn tasgu ei sêr bach hudol unwaith eto, ac mae pawb yn cyfri i bump. Un, dau, tri, pedwar, pump! Ac mae pawb yn ôl yn y cylch meithrin. Rhowch ddigon o ddŵr i'r hadau sy'n y potyn, meddai Dewin, a chyn bo hir bydd blodyn pert yn tyfu ynddo. Mae'r plant yn ôl dŵr i'r hadau ac yn siarad yn Gymraeg am eu diwrnod hapus yn y goedwig. Mae'r Bala Lŵn yn barod i fynd â Dewin a Dodi ar eu taith unwaith eto. Hwyl fawr, Dewin a Dodi! Tan ein hantur nesaf! Wel, dyna stori dda. Dwi'n mynd i chwilio hadau i'w plannu a gweld beth fydd yn tyfu, a wedyn mynd am dro i weld pa anifeiliaid bach a mawr sydd o'n cwmpas. Wela i chi cyn bo hir am stori arall. Hwyl fawr! Helo blant! Mae Dewin wedi dod i weld ei ffrindiau ynghylch meithrin Trelech heddiw. Ww, bocsys wyau. Be fydden nhw'n wneud efo'r rhain? O, mae hi'n ddiwrnod braf. Mae'r plant yn newid eu sgidiau. Mae pawb yn mynd am dro i'r goedwig. Reit e, ni'n mynd i fynd i'r goedwig ac ni'n mynd i chwilio am rhywbeth sydd yn brown, rhywbeth sydd yn las, rhywbeth sydd yn felyn, rhywbeth sydd yn wyn, rhywbeth sy'n binc, a rhywbeth sydd yn... Yn wir, da iawn. O, hyfryd! Dyna dasg llawn hwyl. Chwilio am flodau o bob lliw yn y goedwig. Wyt ti'n gallu gweld lliw glas yn y goedwig? Gwych! Blodyn glas! Mae'r blodyn yn las. Wyt ti'n gallu gweld lliw melyn yn y goedwig? O, da iawn ti! Blodyn melyn. Mae'r blodyn yn felyn. Wyt ti'n gallu gweld lliw brown yn y goedwig? Lliw brown, mae'r brigyn yn frown. Wyt ti'n gallu gweld lliw gwyrdd yn y goedwig? Lliw gwyrdd, da iawn ti! Mae'r ddeilen yn wyrdd. Da iawn chi, blant! Rydych chi wedi gweld yr holl liwiau yn y goedwig. Ac mae pawb wedi cael amser braf yn mynd am dro yn yr awyr iach. Mae'r plant yn mynd i glywed am y tro aeth Dewin a phlant y Cylch Meithrin i'r goedwig. Wyt ti am glywed stori ffrindiau'r goedwig? Tyd yn ôl i'w chlywed hi gyda ni ar Dewin a Doti. Gyd ydw i. Dere i wneud yoga gyda chi. Dere i eistedd yn gyfforddus. Dere traed at ei gilydd. Ysgwyddau yn ôl. Cefn syth. Wyt ti'n gallu hedfan fel pili pala? Cadael y gaid. Anadu mewn trwy'r trwyn a mas trwy'r gig. Mae'r pilipala yn hedfan yn yr awyr. Ydy'r adar yn canu? Ydy'r gwynt yn chwythu? Ydy'r hael yn gwenu? Beth wyt ti'n gallu gweld? Mae'r pilipala yn dod yn ôl i lawr. Agor dy lygaid. A fel bob tro, dwylio at y galon, anadlu mewn trwy'r trwyn, a math trwy'r geg. Cwtsh mawr.